Lakhang ni maw? A rit nalh mai. Eh. Lak that hmel khawp mai hei chu. Helain ka bun chhuak mai dawn mi. Lo keu la. Eh oh. Na. Kan en dawn ani. Eh khai khat vek mai. Khat vek a. Chu oh. Eh vut la thaw ve em phai. Eh goro. A lang thei kan hmuh tir ve nge. Kan hmu thei maw chak ai e rawn lawn chhuak a. Chak ai hlir hi khat vek mai a. Awle ka chanel atangin chibai vek ule. Tun tumah chuan neih loh khawpa ai awt chiah hlawh tling ar vanlal nghaka valte a nen. a aiawt chiah te anin kan ram chhuak dawn a tunah hian zing dar ruk a ni a aiawt chiahna hmun lam panin a ni nen hian kan kal dawn a ni hmasa in ka channel te min lo subscribe ve leh a like leh comment leh share te min lo pek sak ve leh turin viewers te inkhawngei na kan dil a. tunah hian aii awrd en turin an kal mek zel a kalna kawng hi a chhe em em mai a kawng a nal lutuk a tunah hian a nupu nghakah hi bike hian fur khua nal ah pawh hian a kal thei zel mai a tin chu bike khalh pawh thiam khawp mai a tunah pawh hian an inneihna hi an inphur a. scooty khian ka tum zet a amaherawhchu chu kawng tina zir loh vangin ka hma ka bike in kan kal a bike khalh pawh hneh sawh khawp mai kan aiawh atan na tur hmun hi minute sawmhnih vel kan tlan leh chuan an thleng phei turah kan ngai a. Hei chuan hnaihhlawh nen na tur lam panin kal mek zel a ni kan hma ah hian dum chirh diak nasa khawp mai a hei hi rawn dai phei dawn a an lo en dawn a ni chu ka chhuk tawh a tih ah chuan in phurh na chi nih loh vang in tunah sawn--

Ase, a chak ai chu a tla tha duh hial emaw? Aw. Eng lui ang e chiang ai aw. Se chi lui ang tia. Aw. Tura ka lo, ka lo nei ngam ang. Eh. I lo mawng ang aw. Aw ka lo mawng ang. Saw lamah lo in nei ni maw? Aw nei e. Ai. Kum in chu hei thawh hma khan uar deuh e ka ti. Chini bul vel lai ka lo vat mai a. Tlawng lamah khan i nei an ti bawk in ka hrial lo va. Tlawng lamah khawn Chin hnih bul vel zet chu ka vat bawk a maw? Chakhai chawk hun tur. Chakhai chawk hun tur a? E. Kum thar lamah tan i tum a ni maw? Nia, aw kum thar lamah te pawh a ni a, kum in te pawh hi a ni a, mahse hei kum in hi khaw thar kai tel sawi vang hian in ka chiah hman ang emaw in sak lo ngai bawk sia hei. Hma lak hi ka bawh zau ang reng ve. Nge, e khai awl hi ka nei meuh lo ni. Awl hi ka nei ngai lo. Ai awt en a lo nia hlo hlo in kan thawk leh a, helam lo hi kan khawih char char a, ka zawh veleh tlawng lamah ka riak lut leh a, ai awt en a lo hun a. Eng leh bawk a. Tunah hian kan aiawt en a tur hmun Sachil ram lo neih na hmun kan thleng phei a, kan aiawt en a tur hi khumi Thlang lam panga khuan a ni dawn a.

neitupa uvalte a te thlam a ni Chawchîl ah chuan thlam zau ber a ni hian a nei bawk a fit sawm pahnih bial a ni a aw fit sawm pahnih bial zet a zau thlam zawl bûk kan ti mai fiamthuin heng laiah chuan len khâwm nân vel kan hmang thin a a ram kan reh pawn tin chuan a ni hi papui ve tak a ni tunah hian Chawchîl lo.

khawpui lam mi te pawh kan awm thei a viau a arsa te tin thingtlang mi te pawh nei loh khawtlang ten se chil zau hian pawha kuminah hian hnai hmun hi pu sawm a lo a ni enga khawla khawl vei mian vuai mak deuh a awm a a mak tak tak a nia. Kan en dawn nia. Khatiang vengin vui kha ka la hmuai lo rer. Um. Tunah hian a iawt en turin kan kal thla zel a. Kan kalna tur hmun hi khulai lo mawng vaimim awm teuhna hlang kawr khu ni dawn a. Lai khuse chil lui an ti a. Chuan lai hmunah khuan an kal thla zel dawn a ni. tuna kan awmna lai hi uvalte lo a ni a lo pawh nei zau khawp mai a helai mual hi a ni nghal bawk a a lo hi chung khu mi kawr ruam atang khuan mi chho in a kan hmuh chhoh zel helai mual zawng zawng hi a lo chho vek mai a. a sawi khan trinli hmun vel se chi lai hian lo a nei a ti chung hian tlawng lamah khawn trin hmun dawn mai a nei bawk in a hria hetiang chu ni bawk a tlawng lama lo pawh zau khawp mai a. ai aw chiah bawk a pa taima tak a ni tih hi ai rual a ni lo a hma lak dan kan han hmuh in pak awm in a chhuan awm khawp mai a tin a ni hian ai awt bik ah pawh hian chak ai ai awt chiah hlawhtling lawmman fisheries lam atang pawh hian a dawng tawh a. chutiang khawpa aiawt chiah lamah pawh hlawhtlinna chang a time tak a ni tih kha zirtuten lo hriatsak ula kan hmuh nghen mah hi la pava lai a la va lai khawp mai a la tlangval zek zawk a. helai vei min vui hi pawh eng khawp mai a vui dan hi dang dai a o hoi lai mo hete hemi vei min vui hi um e pu nga ka vei mi o em ti om ni em ti om ni ma tum ni hei mak tu o vei min vui mak hle mai a a vei min chu ni si mo o ti a vui chhuak tawp ta hian le a le rah hian mo um Hei hi a vuih dan tur dik tak zawk chuan hi mah se hei. Ka nih na hai nge mawni. Mani ka nih ka nih lut. Lai kan hmuh hi vaimim vek a ni a lai mi hi. Heng te pawh hi chak ai chaw tana a chin ni awm tak a ni. Heng vaimim chin hi aiawt chiah Chakai chaw tan a ti lo a mi. Aw chakai chaw vek tur a ni hi aw. A a no heng a ke hun pangai te chu hei ei atan pawh an kek a. Aw. Hei hawn duh phawt chu ni hawn dawn i. Chuan chakai chawah chuan engtin nge a han dan te dah chan phawt tur a mi. Ti hian kan maw. Nghah chan phawt tur a mi. Aw kan ka ka dah char a. Aw. Chu chu i kan kan han rep a maw. Aw. Ni sa te kan pho ro a kha kha. E tunah chuan la pek thei lo ni maw. Aw a hei a a chawhlui ka nei vangin ka hmang lo mai mai. Aw. Ka hman thei vek tawh a tho tunah pawh hian maw. Um. ni tak chu eee khai ai aw chiah lamah kan la la nasa bawk a chak ai chaw tur pawh a ngah khawp mai tihian tawng lamah heng ai tam hi la nei ni ani hian tin chuan ai aw chiah ziah tur in a chaw chak atang in bul a tan tha bawk a hlawhtling tlak khawp in hma lah a ni ani hian. kan kalna tur hmun lui kan thleng thla dawn ta a a kan hma chiah khuh hre chil lui hnar tih chu a ni tawh a ngaite pawh tui awm tana kal thla zel dawn a ni chhung kan lut ta tak tak a helai hian lengkir angreng deuh sang deuh mai a lo awm a a chhuk ngam lo a he lam sirah hian kan hel dawn. lui a khawk rawk khawp mai lengthir kan hel zo leh chiah a a lui hi a chhen chhiang reng a lengthir sang thei khawp mai mahse lui kal hi nuam a ken lengthir te hi. A lui ti hi chu te ni ve leh thin a, tui khawh thla pawh a mawi khawp mai. A hmasa ber turin ai awt chiah an en dawn ta a, aw tunah hian Ivalte an a ai awt chiah hmasa ber a phawrh ta a, engzah nge tla ngaw, tla tha dawn e. Panga vel a mawlh awm le. Panga vel a. Eh, pakhat, pahnih, pathum, pali, panga, hma vawk nel paruk an chep chian chuak thil a nih hi. Thla khawpa law, aiawt pakhata panga hmasa ber a tla a, tunah hian inkhawm mek a ni. Ai aw chiah hi a lian lutuk lo a hengah hi chuan tam tak pakhatah hi chuan a tla thei thin lo a panga chinga tlak hi chuan a tha pangngai viau a ni chu ka tel ve la tel hram ang a te hi ka chhuah a te leh a lo pai hi chu ka chhuah zel a. A te leh no pai ka chhuah thin a. Aw. E. Mahni pawn tahin a no pai sawmhnih vel a lo tla maw? Aw. A a hlangin ka chhuah ka chhuah zo vek. I va ti tha ve. Ka la tel ngai lo a no pai chu maw? Chutiang a tih chuan a kum leh a pawt tha dawn nih chu chia leh na. Nia. Mi dangte pawn an lo man ve duh avangin a a no pai nelh lam a han ruh vek a chu thil tih chi pawh a ni lo a maw? Aw. a ni tak chu aw ai awt chi a dan a sawi ang khan a naupai leh a te deuh chu luiah hian a chhuah leh thin a tichuan kum leh ah mi dang te tan pawn chhiah ve dawn in chak ai man tur ala awm thin a chutiang chuan ai awt chi ah hian chak ai ringawt chak ai hrim hrim kha a man vek lo tihna ni chu. Ai aw chia dan pawh en tawn tlak khawp mai. Hian hei hi a hnim khum leng a salai piahna hmunah sawn en leh turin thil i chep chhe ve a. Ai aw thil a chhiat loh avangin vawikhat chu la en leh tlak ang. Tin chuan ai aw chia dan leh en dan vel. chu ni en leh dawn a in zam nge tlang aw tunah hian hai chhuak leh ta a in zam ching a ni aw hai aw thik hlui lampang ni tawh a chu sawm bawr reng ni maw tih a ta tha dawn em aw tunah kan en ang hai aw hlui lampang a ni tawh vang hian Pakhatah hian chu ti lutuk in tla that fai lawk a theih lo mai thei a, Mara chu khenah chuan lo tla tha viau thei bawk a. Lo keu la, ka keu la, chhiar chhiar ang aw. Chhiar ang aw, aw pakhat e valian ve a chhuak a law. Chhuak daih lo. Pakhat, pawh maw ai aw chhung kha kan en chin. Eee kha leh chak ai hlir a va tla tha ve khu chu. Umm a cha chuan a khat tlatin lo ta chin. Ni phai a chaw chah hmuh tur pawh awm lo rian a eizo vek a ni. Aw pahnih tawrh ang an thum tawh. Aw pahnih. Pathum pali panga.

Enge chaw cha tain hman a? Vaimim, vaimim chauh maw? Chiah hian ei vang, a bak chuan ei fu vek hei. Hei te pawh hi maw, a thau, an thau lo thei lo. An thau dawn tuk a chak ai. Thau dawn a chak ai pawh i dawm khawp mai. Vaimim, chak ai sabzi. Veinim kha Meiah an rawh ut vak a, chu chu ai aw chakai chacha ai awtah hian thlak thin a, awt khatah inzam ngei dah thin a chacha. A awt leng dan a zir a ni, a awt a lem tha chu hetianga chuan Veinim kawm pangai lian sei lutuk lo ang chi hi pathum pali te ka dah a, a chakai lo tlak tha chuan khate khan lo ei zo dawn a, kena en apiang hian a chacha hi ka keng zel a maw. Ni tak chu. Tunah pawh khan an tla tam bawk a, a chawcha dah ho chu no ei zo deuh vek a, tih an rawn leh dawn a, beisei la sang khawp mai hei chu a en leh hunah pawh an la tlak tam viau a rinawm a ni. Chakah atang hian engzat nge sum i lak ru tawh ang? E, ka la lut ve nual tawh maw? Aw, kum dangah te chia thin tih kan hria. Chia thin e aw. Aw. Kum dangah ni kum Tui kum khat chuan nuaih khat leh tlem ka la lut a maw? Kum hmasa khat chuan nuaih hnih dawn nuaih hnih tih ngam a niang. Chutiang vel chu kumin chuan hei a bul tan acho ania maw? Vawi sarih vawi riat vel ka en tawh a, hei hi awr sawm lek ka chiah ta. Eizawn nan pawn i lo hmang nasa hle mai a changah chu. Ti hian hnathawh pah hianin a tih reng thei maw? Hna tibuai si loin hnathawh zawhah te ka en la. Lo tlinli hmun hmun khat ai nei a, tlawng phai ai nei bawk a, chak ai ai awt i chhiah bawk a, he khai i entawn tlak hle mai. Duh chang chang a ngai ve bawk sia. Kan ngaihthlak ang khan U Valtea hian ai awt chhiah tang hian kum khatah cheng nuai khat te, thil cheng nuai hnih thleng pawn a lei thin tih kan hria a. Ai awt chhiah lama tuimite tan a entawn tlak khawp mai a, A nih hi IOS tih dan chungchangah pawh zawh duh nei te kan awm a nih chuan a zawh theih dawn a, chin chang a hre khawp mai a, tunah pawh hian IOS pakhatah pawh kan hmuang khan sawm pahnih lai mai ti tla thei kha ni tlata en tawn tlak khawp mai, chuan IOS dangte enin kan chho zel dawn a ni. Ai awt dang en turin kan kal zel a, ai awt tih hi hmun inhnaih te te ah a dah vek thei lo a, a chhan chu a lui hi a khawk rawk a, ai awt hlim phumna tur a rem vek lo vangin a kar hla deuh thin a, a dang en turin kan kal leh mek a ni. Aw tunah hian ai awt ka la chhuak ve dawn a eng zat nge tlang maw an en ve chin dawn a ni a del uluk khawp mai ai awt chu ta la chang em aw a rit nalh mai eh Tlak that hmel khawp mai hei chu. Helain ka bun chhuak mai dawn mi lo keu la. Eh aw. Tunah kan en dawn a ni. Eh khai khat vek mai. A khat vek a. I chu aw. Eh va ta tha ve em phai. Eh ngawrh awh. A lang theih. Kan hmuh tir ve nge. Kan hmu thei maw chak ai eh rawn lawn chhuak a. Chak ai hlir hi khat vek mai a. eee khai tla tha tak a ni an chhiar ang chhiar chil ila pakhat pahnih pathum a va tla tha ve pali panga paruk pasarih pariat

tunah hian en leh dawn a inzam nge tla ve leng aw thlangah khan tla tha khawp mai a ai hmunah hian engzat nge tla ve leh dawn tlap chu tla a that hmel em chumi aw pakhat pahnih pathum pali panga aw paruk ni hi paruk a aw e lak that viau tho chu a thlang khat chu a lui kha hawp viau a nia ka lo keu ang aw u thaw Ooh. Kan khawl tam tawh khawp mai. A thlang khan a thawh hlawk em mai a. An dum tuar mai. Ka chak ai pawh hian te chhe vak lo si. Te chhe lo chak ai pawh. Pangngai. Chiah leh dawn a. Hei hi kar leh lama en leh theih turin i hlim pum ve leh phawt a. A lui hi kan hmuh ang hian a chheng chhe em em mai a. Lung a nal si a, fimkhur ngai khawp mai.

Eh ai aw a tar deuh tawh a. Hei. Chhuak vek lo se chu tla tha dawn nih hi. Pai daih tlang hi. Umm. Tun tum chu ai aw tan lo chiah chhiat vek avangin sak ai pakhat mah lo awm lo a ni. Kan kal chho zel ang.

A tlak duh dan hi duh mah he tla ringawt duh tla tha ringawt duh chuang lo a, kei hetiang lungpuk hnuaia tih tui luang lut her her kan hneh a tui luang lut ang chi tui chim chim chang chang a nih chu hetiang hian chak aiin tlawm tam duh bik a maw an ta duh bik a dum khawk rawh pui pui hian a tla ringawt duh chuang lo. Saw lai saw puk ang kha a ni ta tawh aw a nih tak chu. Chak ai a tlak duh dan a hriat dan kha Uvalte an rawn sawi tunah khan ai aw chiah duh kan awm a nih chuan helai chiahna hmun hi tui a tam lutuk lo a marawh chu leite kha haikhuar hlek a. tin ai awt hi leng ta tin ai awt pakhat ka chhiah a saw lai puk lam atang sawn ai awt puk ni awm tak a awm a saw saw hemi ai awt ha lampang kha hma lam hawi sawn dah a a hawk hmel khawp mai an ai awt chu lungin a del bet leh a. Kha zawng kha nia I aw chiat ang chu thil harsa engmah a awm lo a i kan ti ve duh an awm chuan an kar leh lamah en leh mai dawn a tui hi tam lutuk lo vangin mahni kan khuh ve hrim hrim a alan hlo hi chuan an suak duh bik a ti maw tiang hnah hian khuh ila a tuia chil chil lo a chuan maw a a I aw thi alan rul alan kan tlang rul chuan in chak ah hi an chhuak I aw chhe tawh lam pah phei chuan I awp in chet chhe duh bik ta maw? Ti hian han ti khuh a thim ve deuh hlek ila, an thla te hian muang ve nge ni? An chet chhe mawh deuh bik a. Eng tih dan pawh hre khawp mai. Tui tlem lai ai awt lang lai pawh hnah hmangin chhawl in a khuh a. A thim, a thim mut ta an chhuak ve zen zen lo deuh maw? Khat hmel khawp mai. Ai awt pakhat phawrh chhuak leh chiah eng zat venga tla a tla tam velo panga panga leh sangha pakhat a tla aw ni tak chu en lai hi chuan lo tla tha viau a marawh chu thenah hian a tla tam tun tum chu tui a tlem tui tlem lutuk vang pawh hi niang aw a mawng lamah khan tlangpuiin a tla tha hun khatah phei kha chuan sawmhnih a tla. Mara chu hei lui hnar lamah chuan tlemin chak ai tla tha lo deuh a, Mara chu chhe tak chu ni chuang lo chuan in panga tan bul tawk lo a. Hall tam tak khawp mai sakai pawh chia le dawn em aw kan chia le mai a khat cha cha tur mi aw ka tan bu mawk ang kha ka cha ngal nge vainim dah tel lenga hian Chiah leh tawh mai nia. Ka chiah mai chu sawn chu ka duh rilru daih loh aw. Ka kha maw? Aw a awmna hi a eng iau uau tuk a tiang hi chuan. Ai chho ila lui hnar lama. Sawn ange. Chutiang a boruak eng iau uau ah hi chuan. Helai hmun hi chu chawk ah hian tla tha dup vek a ni. A veng vuk mai a heng lai te hi. A lui awm danah hian chak ai tan a nuam lo. An zak zum ve deuh nia. Kal chho zel a. En tur kan la nei nual a. I a lui hi a lian lo a. Chulai chuan hnim in a rawn duah chuan a lui a zau lo khawp mai. Chhakna nge chia? Aw, chhak zawkah hian kan ti dawn chin teh ang. Hmm. Helai vel hian, aw lai chak ai, kan tui luang lut phei a. Tunah hian chia leh dawnah ai khuar leh tawh. Ai aw, chia pawh awlsam khawp mai. Pakhat hi chu chia chhunga rei lo a ti thang tawh bawk a. a hnehsawh tawh khawp mai. He lai i mawng lama mi hi. Lo maw? Chhim leh dawn ka chhawl la mai a changel hnah hmang in khawp hmel thin khawp mai en leh chak awm hle mai ai aw chiah pawh lung thil hmang in a del a tikhan pakhat chu chiah zo leh ta. Tla leh dawn kan en leh a. Ih kha hi lo chep chhe nual mai. An chep chhe nual a. Aw hei ni maw tang hi an awm ang em aw. Ai aw thi a hlui lam a ni tawh. Aa chak ai hrawng hawm khawp mai. Khaw maw. Ai chachak pawn ei zo deuh vek hei hei chi hian ei bang. Kan ti lang chiang deuh teh. A chak ai hrawng lutuk hu. E ni maw lian hlawm hle mai. Rin a in tlat tha tlat mai helai chuan. Chak ai lian tha. Pawh vawk khuh.

Ka bun tawp mai dawn sibunin ni mai kan chhiar vek tawh tho. A hlawr chho tawh. Eh, khai tha tak eh, khai pakhat rawn chhuk dawn. Ka liam tha ve. Ai ot pakhata pakua te, sawm pahnih te, sawmhnih te. Chu han ta tha tak a ni. Awm that lek an duh em hnang awm se aw. A tlak that ber tum phei chu ni lo a, ai ot en tawhah hian. A hnu nawi ni ko vang i. Mar thil chu tiang chhung chuan hetiang zat hi la tla thei tlat mai a. A ni hi ai awt chiah thang a nih vang hian. Ka a thawmna tur mau ka la lawk lawk. Aw. Chak ai tlak chhat dan riau te hi a hria niin a rinawm a. Chhan chu ai awt kan en tawh kha hlawh chham tak kha awm lo a, pakhat an chet chhian lo chhuak vek tih loh kha chu. Chak ai. ta hnem tak ai aw pakhat a lo awm zel mai a tia chhang lo tan chuan a lui en mai hi chuan pawi lai hian nge chak ai chiah na ai aw chihna tur che thiam pawh har a mar chu a ni hi chuan a tih than a nih tawh vangin ai aw chiah na lai tur te hre em em a tin ai aw pawh chi awlsam khawp mai. Tun bak hi chu hei, hemi aw tak phei hi chu heng ho tuna ka cheh ho hi maw? Tum khat a maw? Ka en leng a, hei Zulai thla a lo ni dawn tawh a, Zulai thla hi chu chak ai lo chhe hun lai tak Zualpui deuh hi ni vangin chak ai hian tla tha duh lutuk chuang lo a, ka chiah duh lem lo a, August thla tawp lam atang hian ka chiah leh thu ta maw? October thla thleng hi lui te ah ka chia, chuan October thla atang hei a invun hnawh Vek thei ta, ka han an lo tla duh lo le a, chungah chuan Luipuia ka lut leh ta. A chiah hun bik thla bi te awm ni maw? Awm e, awm ve lutuk e. Anih tak chu a beng var thlak thin hle mai a. October thla a ni tawh hi chuanin lei lei hnuai lamah hian an lut ka ti mai a, a invuan hnawh vek an tla duh tawh thin lo a Luitea chuan maw? Luipuia ka chiah lut thung thin. Tlawngah te chiah thin ni maw? Thin e aw. I bei nasa hle mai a. Hnawng lamah hian ka chiah thin a kawngah hi chuan a man hla tham deuh hle. Heng pawh hian in mahni chuan ka in tling seng thin lo vang hian in ah aw thi ka chiah tam lutuk lo mi te ang in maw? Ka thirtu ten kan hriat tur pawimawh tak tak mai a lo sawi a tunah khan in en tawn tlak na deuh mai nei a a ni hian chak ai hei kan en chho zeuh zeuh a Chak'ai te lutuk leh a naupai kan tih chi ang chi te kha a lang ngai miah lo a, luiah hian a chhuah za len leh mai a, then te chuan tuna kan en chin a a chhuah ta kho pawh kha kan la duh mai ang tih turin it awm tak tak kha a ni a, Mahrathu ni chuan duham taka la lo in a te deuh leh a naupai te chu chhuah zel a, kha kha mi te tan malsawmna tin kum danga chiah leh dawn pawn chak ai man tur kha awm zel dawn a a chiahna luiah hian chutiang chuan awmze nei takin ai awt hi chiah a heng tawn tlak khawp mai tih kha thirtuten lo hria ila tin ai awt chiah hun thabi nei. a rawn sawi te kha a pawimawh khawp mai a duh hun hun a chhia ringawt chi ni lo ni ai awt kha a tlak duh hun lai tha te awm a chung hun hriat te chu a pawimawh khawp mai a mawng pawp kha thawm zo a ai awt chhia han thawm that pawh a awlsam khawp mai. Chacha thlak a inhim leh dawn em? Aw khan chiah leh ret ah hian aw a mawng an chet chhiat vang khan in a put chhuak theih loh mawni ang ka ring. Aw nih dawn kha en mai hi chuan helai hi hawk tak ang pawhin lang lo amarawh chu tla tha tlat mai a. Mak ve deuh ni chak ai mi zia hi chu. Chu chu nia a ti thang lo tan chuan hriat chem a har khawp mai. Lung khawk rawh deuh te hian tla ringawt duh chuang lo hian. Aw. Tin i hriat danin lui mawng lam nge tla tha duha lui hnar lam. Aa a sawi hlei thei loh. A chang chuan a mawng lamah a tla tha viau a. Aw. A chang chuan lui hnar lamah a tla tha duh tlangpuia a tlangpui thuin chak ai reng reng hi. Lui mawng lam pang ti mai ang. Aw. Ai chuan a hnar lam pang sak aihin lian zel a maw? A nih tak chu. Ai sawi dik ang. Tunah pawh hian kan en chinah kan thleng chho thui zel a, lui hnar lam sak aia lian tulh tulh in a hriat tlat mai. Kan en tur kan la nei a, kan pan chho leh ang. Tunah hian a tawpna ber tur aiawt pakhat en leh dawn chiah a, eng zat nge tlaleng aw a delhna vel te an la chhuak a. Tlak that hmel em. Aa tlat chhe lutuk chu ni lo a, a pangngai. Pangngai maw. Ve tho mai aw. Khawih lah nge kan. Ai vel ka rem deuh ngem. Umm. Ai aw sawm a chiah a tawp na ber. En leh dawn chiah ni. Aw hei rawn lang hal nawlh mai. Chak ai tel lo rere. A tla tha leh deuh mi. Aw. Ni maw.

Chunga paruk. A va lian hlawm ve. Pasarih. Pariat. A kua. Sawm. E, rin an tlat tlat tlat mai. Hello, mami. Sawm pakhat. Sawm pakhat. Sawm pakhat. Sawm pakhat. Sawm pathum ta ni kha. Tla tha khawp mai tawpnaah lui hnar lampang chak ai pawh lian tha khawp mai. Hei chak ai hi hrawl phian zel ni. Ai awt sawm atangin a vai chuan zat chuang zet chu tla lo maw? Ni vel daih tawh ang aw. Aw. Kan zat chuang zet chu lak dan atangin. Hmm. A tla tha khawp mai ai awt chi a tam loh ngei tuin. Hmm. khan ai awt kan en hnu hnung ber chu an zauh ta a i chiat leh dawn mi kan kan hmun phum leh nge aw a vawi khat en chu la en tlak ang vawi khat na na chu awle khati zawng kha tukina valte nen ai awt chiah te kan en theih chu a ni a kan video te milo en sak thin vangin ka lawm a tin ka channel te tha kan tih zawng a nih chuan milo subscribe a like leh comment leh share te milo pek sak veleh turin kan insawm a. tin tukin hian chakai za chuang zet kan man a ni tih kha viewers ten ilo hriatsak dawn nia.